זוכה צו זיין מקיים זיין דעם יראה כל זכירך, אבער אידן אלע געדענקט מסתם וואס די גמרא זאגט יראה כל זכירך ירא יראה, כדרך שבא לראות כך בא להיראות, די זעלבע וועג וויאזוי דער מענטש קומט זען כביכול די שכינה הקדושה אין בית המקדש, אזוי ווערט ער געזען דורך די שכינה הקדושה, וואס מיינט די ווערטער? כ'וויל ענק פארציילן א זיסע מעשה'לע, ווען איך בין געווען א בחור, געדענק איך נאך אונז האבן געהאט אין די ישיבה ווי איך האב געלערנט, איינמאל א חודש פלעגט קומען עפעס א באקאנטע גאסט, א חשובע רעדנער א ראש ישיבה פלעגט ער קומען געבן א ערנסטע מוסר שמועס ביי אונז אין ישיבה, און די גאנצע ישיבה פלעגט זיך צוזאמען קומען, ס'איז געווען א מורא'דיגע שיינע התעוררות, איך פלעג באמערקן אז בדרך כלל ווען דער בעל דרשן רעדט, ער האלט ענק עפעס קוקן אויף א ספעציפישע בחור, גראדע א חבר מיינע, ער האלט ענק קוקן אהין. כ'האב נישט געקענט כאפן וואס איז ער פארנומען קוקן ביי יענעם בחור א גאנצע צייט. מ'ענדיגט די דרשה איך גיי צו צו מיין חבר, איך זאג אים, זאג, האסט באמערקט אז דער בעל דרשן קוקט אויף דיר א גאנצע צייט? זאג נאר, וואס האסטו געטון אזוי געפערליך אז דיך מיינט ער א גאנצע דרשה? זאגט ער, ניין ניין ניין, ער מיינט נישט מיך, כ'וועל דיר זאגן וואס דא גייט פאר, איך האב מיך געמאכט א געוויסע מיסיע, ווען א בעל דרשן קומט רעדן אין ישיבה, איך קוק אים אריין אין די אויגן, און די מציאות איז אז ווען מ'קוקט יענעם אריין אין די אויגן לאנג, העט יענער צוריקקוקן צו דיר, און אזוי בין איך ביזי קוקן אויף אים און איך כאפ צוריק זיין איי קאנטעקט, און עס האט מיך א איך האב דעם באדארשן קוקן אויף מיר א גאנצע צייט, נו איך הער אזא מעשה האב איך מחליט געווען גלייך ביי מיר נעקסטע דרשה ווען דער באדארשן קומט גייט דער באדארשן קוקן אויף מיר נישט אויף אים, איך גיי איך גיי זיין דער וואס קוקט אים אריין אין די אויגן, וכך הוה דער באדארשן קומט און איך קוק אים אריין אין די אויגן און. ס'איז נישט געלונגען, דער בעל דרשן האט ווייטער געקוקט אויף יענעם און נישט אויף מיר. די דרשה ענדיגט זיך, איך לויף צו מיין חבר, איך פרעג אים, זאג נאר, דו מוזט מיר אויסזאגן דעם סוד, וואס גייט דא פאר, עפעס עפעס קוקט ער ווייטער אויף דיר און נישט אויף מיר. זאגט איך וועל דיר זאגן וואס די חילוק צווישן מיר מיט דיר, דו האסט אויכעט געקוקט אויפן בעל דרשן, האסט אויך געקוקט אויף אים, האסט אויך ארום געקוקט אנדערע פלעצער, האסט געהאט נאך זאכן צו זען, איך ווען דער בעל דרשן קומט בין איך מחליט ביי מיר, איך קוק נישט אויף גארנישט, איך קוק נאר אויף אים. איך פאוקעס מיינע אויגן אויף אים, איך בין גרייט דעמאלטס מוותר צו זיין, נישט קוקן אויף טישן וואס רוקן זיך, נישט קוקן אויף וועלכע בחור בלאזט איצט די נאז, נישט קוקן אויף וועלכע בחור גייט איצט ארויס פון בית כסא, איך קוק נאר אויף אים, און ווען איך קוק נאר אויף אים באקום איך זיין קוק אריבער צו מיר, און אזוי איז די זאך מסודר. טייערע אידן, די גרעסטע מתנה וואס א מענטש קען האבן אויף דער וועלט איז אז דער רבונו של עולם קוקט אויף אים, איז פארנומען מיט אים, און ער געבט אכטונג אויף אים, ס'איז דא א פסוק הנה עין השם אל יראיו לאם יחלום לחסדו, אבער רבותי ווי אזוי איז מען זוכה צו באקומען אט דעם קוק פונעם אייבערשטן צו אונז, ווי אזוי איז מען זוכה די רבונו של עולם זאגן מיין טייערע קינד איך קוק אויף דיר, איך בין משגיח אויף דיר, איך היטער, איך בין מיט דיר א גאנצן טאג, איר ווייסט ווי אזוי? ווען אונז זעמיר גרייט אוועקצוקוקן, אונז זעמיר גרייט מוותר צו זיין אויף אנדערע קוקערייען, כל מיני אנדערע זאכן וואס די וועלט אינטערסירט אונז. און אונז קוקן נישט דארטן, אונז פאוקעסן נאר צו קענען קוקן אויף וואס דער רבונו של עולם לאזט, זאגט דער הייליגער באשעפער, כדרך שבא לראות כך בא להיראות, פונקט אזוי ווי דו קומסט צו מיר קוקן און דו ביסט גרייט אוועקצוקוקן פון אנדערע זאכן וואס דו וואלסט געוואלט קוקן דארטן און דו קוקסט נישט, זאלסטו וויסן, אזוי וועסטו געקוקט ווערן דורך מיר, זאלסטו וויסן מיין טייער קינד, אין די טעג פון ימי דין, ימ י זענען דאך יעצט אין די טעג פון ראש השנה, יום הקדוש, שנה רבה, עס איז טעג וואס איז דא אסאך קטרוגים אסאך מאל, און דער רבונו של עולם זאגט פאר די אלע מקטרגים, דער קינד מיינס אויף דער וועלט וואלט געקענט קוקן אויף יענץ און אויף יענץ און אויף יענץ, ער קוקט נישט אהין, ער קוקט צו מיר, זאלסטו וויסן, כדרך שבא לראות כך בא לראות, איך וועל אויכעט אוועקקוקן נאך אנדערע זאכן וואס עטס ווילטס איך זאל קוקן אהין, איך וועל נישט קוקן אהין, איך וועל קוקן צו אים, יהא ראה כל זכרך את פני ה' אלקיך, זאל מען קענען זוכה זיין צו א לעכטיגן יום טוב. הושענא הושענא בני חושן יגון הושענא הושענא הושענא דיינע קינדער שרייען נאך הושענא.